Fil-letteratura tagħna, kemm il-darba niltaqgħu mat-tema tal-maternità? Fil-ktieb U tisbaħ missier, il-kittieb Sergio Grech jiftħilna tieqa għal fuq l-esperjenzi paternali b'riflessjonijiet li jvarjaw minn serji sa umoristiċi.
Dal-ktieb nista' ngħid li għandu storja naqra twila fis-sens li jiena kien hemm żmien fil-ħajja partikolari tiegħi fejn ħanajtek kont naffaxxina ruħi mill-innoċenza tat-tfal u ħafna drabi kont nikteb dawn l-esperjenzi fuq il-Facebook. Niftakar li darba minnhom kont jgħat f'intervista fuq Radio Malta fil-programm Seħer il-Malti tal-Professur Manuel Mifsud u Thomas Pace u kelli intervista simili għal din fejn kont qed nitkellem dwar il-kodba tiegħi. U qabel ma għalaqna hekk, il-Professur Manuel Mifsud kien qal u speċi Serġu għandu aspett ieħor interessanti u rrefera għal dawn l-istejjer. U kien qalli dawn l-istejjer għaliex ma tippublikhomx fi ktieb. Ngħidlek is-sew, dak il-ħin ma tantx tajt jisni każ ta' din il-proposta għaliex fl-aħħar mill-aħħar u veru l-istejjer ta' tfal huma komuni u ħassejt li ma hemm xejn straordinarju fil-ħajja tat-tfal li għandi jiena li ħaqqhom ikunu fi ktieb. Imma mbagħad iktar ma għadda żmien, iktar iddeċidejt li nieħu l-proposta bis-serjetà, mort għand eh, pubblikatur, però l-pubblikatur tani sfida għalli ma nixtieqx sempliċement li nagħmlu cut and paste minn dak li ġader, għalli imma nixtieq li anki noħolqu ktieb. U nħoloq eh, dan il-ktieb u tisbaħ missier li fl-aħħar mill-aħħar fih ħafna stejjer ġodda, fih ħafna aneddoti ġodda u hemm ukoll numru ta' riflessjonijiet interessanti. Ovvjament, dan mhux manwal biex wieħed irħabbi it-tfal, mhux xi ktieb psikoloġiku dwar dwar it-tfal, imma nittama li jiftaħ tieqa fuq id-dinja sabiħa u innoċenti tat-tfal. Ovvjament, nista' ngħid li l-ewwel nett, l-ewwel L-isfida kienet li dan il-ktieb kemm jista' jkun ridtu jkun awtobijografiku, jiġifieri dak kollu li jiena nirrakkonta huwa mhux sempliċiment l-immaġinazzjoni tiegħi, jiġifieri mhux sempliċiment dak li nimmaġina li ġara imma kemm jista' jkun xtaqt inkun anki fidil lejn ir-realtajiet li għaddejt minnhom. Jiġifieri dik kienet nista' ngħidu l-ewwel triq importanti. Ovvjament ktibt numru ta' stejjer oħrajn twarrbu, oħrajn neħħejthom għal kollox, għalkemm imbagħad sibna ħa ngħid hekk spazju għalihom għaliex qegħdin jidhru wkoll fil-ħarġiet tas-satar. Però barra minn hekk ukoll kien hemm proċess anki ta' editjar, ġifieri nirringrazzja anki lill-pubblikatur li ħa ħsieb anki li jeditja, iqajjem mistoqsijiet, ovvjament rrid inkun anki xi ftit li noqgħod attent ħa ngħid hekk għaliex jista' jkun li s-suġġett tat-tfal anki forsi iqanqal xi ftit eh, ta' dwejja speċjalment għal dawk il-koppji li m'għandhomx tfal. U allura wieħed trid anki jaħdem mod anki sens sensibbli, ħa ngħid hekk, biex fl-aħħar mill-aħħar jasal dan il-ktieb. Nista' ngħid li kien hemm reazzjoni pożittiva ħafna. Ġifieri jiena personalment anki ma kontx qed nistenna din ir-reazzjoni. X'ħaġa interessanti kienet li anki l-medja soċjali qabdet dan il-ktieb u nistgħu ngħidu li ħafna nies għamluh tagħhom għaliex naħseb l-avventuri li nirrakkonta f'dan il-ktieb huma komuni huma l-esperjenza ta' ħafna nies. U fl-aħħar mill-aħħar, is-soċjetà Maltija għadha tagħti importanza ehm, l-irwol ta' tfal u naħseb anki dan ehm, kien is-suċċess wara dan il-ktieb. Niftakar darba minnhom kien hemm persuna partikolari li fet lilha tagħmel post irċevejtu dak kollox kien u kien hemm ritratt tal-qoxra eh, tal-ktieb. U f'daqqa waħda nista' ngħidu li twieled dal-moviment żgħir ehm, ta' nies li anki huma tħajru jixtru ktieb u anki tħajru ehm, jesponuh ehm, fil-medja soċjali. Mbagħad kellna anke reazzjoni tajbin anki fil-gazzetti, ehm, eh, intervisti fuq it-television, intervisti bħal dawn. Ġifieri naħseb li missejna ftit tal-korda wkoll. Ħanażel eh, żewġ partijiet eh, żgħar mit-taqsima l-umerizmu ta' tfal. Nagħlaq envelop b'ilsieni, jaqbeż it-tifel, Pa, qed tagħmel il-lipstick? Nistaqsi lit-tifla x'jiġrili jekk nigdeb. Jikbirlek imnieħrek. Nirrabja għax iffriżali l-laptop. Taqbeż it-tifla, Mela qed iħossli l-bard, Pa.